makadi zvenyu aiwa tinotenda nekumbouya e, ndafara kuti tamboenda kunzvimbo uh, yenyu e, tikaona e, kwamuri kushandira muri pazvichava neart center a lot of people havanyatsi kutoziva asi zvinhu zviri muno muzvishavani Mm-hmm. so isu semsu radio eh, tiri kuti tinenge tichida kuti nzvimbo dzakadaro dzinge dzichisimudzirwawo dzichi because we also have art students uh, mm-hmm. here at uh, midland state university uh, and I, i will also uh, get to ask you more about dzimwe art dzana ndichiona uh, mm-hmm. nezvadzo because uh, the world or one of the main uh, uh, agendas

right ndichidzoka kuna mr mugiyo mm. e, chingoti taura in brief muchidimbu uh, without talking much kungoti e, zvichava nearts center inoita nezvei um, zvichava nearts center inoita ndingati muchidimbu it is um, arts and culture research hub mm -hmm. inobata zvinhu zvakati wande mhm. zvinoenda mm -hmm. neku eh, ndingati yandingati arts and culture mentorship mm -hmm. arts and crafts training mm -hmm. general designing uh, lessons mm -hmm. drawing and painting waste mm -hmm. management through mm -hmm. art innovation mm -hmm. culture center and home designing mm -hmm. art and culture technology mm -hmm. netheatre training mm -hmm ndo zvimwe zvezvinhu zvatinobata ipapo right now eh, ndoda kuti mungonditsanangurirawo eh, story kana kuti message iri behind e, art yenyu imwe yanda ndichiona ndaenda panzvimbo ndikaona dzimwe art dzanga dzichidepicta madeep ma meanings chimbonditaurai kungoti message inenge iri behind zvinenge zvichimbofamba sei ya yeah, e, tine yatinoti communication and interpretation of arts models mm -hmm. um, chimwe nechimwe chigadzirwa kana any design yatinoita inenge ine zvainenge yakamiririra e, semuenzaniso mm -hmm. ndofunga maona pakawanda patiri kungotamba zvedu nemacolors e, anowanikwa paflag yedu mm -hmm. tichidesigna zvinhu zvakasiyana siyana ndiri kungoti igo runako gwemacolors ari paflag yedu akasanganiswa ari pamwe chete anogadzira chinhu chinoyevedza maziso kuona ende chichiva nezvachinoreva zvakawanda tichiziva kuti kala imwe neimwe ine zvainotoreva zvakawanda yakadaro yakamira iri paflag yedu Alright.
E, tobva tatarisa mazuva ano tine machallenges akasiyana siyana angava emusociety mm -hmm. e, angava ari kueconomic mm -hmm. chaiko chaiko e, mungatitaurirawo here kuti e, art yamuri kuita iri kuadressawo sei machallenges akaita seiwawo atiri kusangana nawo tine mayouth ari kuita eh, zvemadrugs its part of masocial issues mhm. eh, akasiyana mm -hmm. siyana mune here zvamuri kucontributa as art art yenyu iri kutaridza sei kana kuti iri ku eh, how is it depicting uh, uh, or addressing machallenges atiri kusangana nawo iwayo eh, ndingati se, se ya, tinoti arts um, um, uh, and culture research hub, research hub. Mm -hmm. uh, tiri kuti mukati mevanhu vakawanda mm -hmm. uh, vechidiki vari kuonekwa vasina vachiita sevanhu vasina maturo mucommunity isu tinotarisa kuti mumaoko ake munhu achisikwa namwari akapiwa chipo chipi chaanacho chinoita kuti iye abudirire inova ndiyo employment yake mm -hmm. mm-hmm. e, saka ipapa apo tichiita tsvakurudzo iyo yezvipo tinotoona nyaya yakakura kwazvo inoda kuti tibate nyangwe navabereki tichivaudza kuti e, isu savabereki takapiwa vana sezvipo asi zvipo zvavo zvekuti vararame nazvo vanopiwa namwari havapiwi navabereki mm-hmm. saka tinosangana vamwe vabereki vanee vachiti ini mwana wangu haangaiti zvekuimba indoda kuti aite doctor umwe anoti ini wangu mwana ndoda kuti aite teacher e, zvakasiyana siyana zvoita kuti mwana anorarama upenyu hwekufadza vabereki vake kwete upenyu hwekufadza mwari nechipo chavakaisa mumavoko ake saka zvese iyozvo tinozvifumura tichionesana navabereki kuti tinofanirwa kunzwisisa kuti mwana wedu paari apa ndizvo tisu takamupiwa sechipo asi mwari vakaisa chii mumavoko ake chaanofanirwa kuti ararame nacho saka vana vakawanda vamwe vari kuita zvemadrugs vaya mhm. vanhu vanenge varasa tariro nenyaya yekuti zvipo zvavanazvo zvavakapiwa havasiri kuwana mukana wekuti vazvishandise mm -hmm. saka isu tinoshanda nevana vese zvavo kunyange vakaremara tiri kuti kana achingova munhu pane chaanei akatopiwa namwari chekuti ararame nacho mm -hmm. araramise society akakura ari mairi Right, right, right.
Uh, muri kungozvinzwira vadiwa vateereri remember uh, this is midland state university radio station and um, uh, makateerera ndiuncle kyle ndataura ndikati uh, mustudio ndina mr mugiyo

e, ndichitarisa nzvimbo yenyu yakaita seiyaye and e, mataura mukati muri kumentawo futi vechidiki e, chinhu chinorwadza stereki ndinonzwa kuchinzi e, maarts muworld yataakurarama ike zvino kana kuti e, munyika mataakurarama ike zvino wanoti hanzi maarts haachabhadhari mm. imi semunhu ari muart what do you have to say about that Ah, ndiri kuti ini maarts anobhadhara zvakanyanyisa mm -hmm. semuenzaniso ndingati takatarisa arts versus technology kuti vazhinji vari kuti macomputers auya achizotorera arts simba mm -hmm. indiri kuti hazvina kudaro nekuti iyoyozvo zvatiri kudoona pamacomputers zvinotiyevedza iart yakadogadzirwa navamwe vanhu vakaifidhira pamichina saka izvozvo hazvirewo kuti natural talent inenge iri mumunhu ino yatotoregwa e, simba rayo nenyaya yekuti kwaita technology mm -hmm. e, panodo vane basa rakawanda rekugadzirawo zvinhu zvinofanirwa kuyevedza ivavo vari kuti pedzera nguvawo tichiyevegwa nezvinhu zvavo inova ati yakadhizainwa navamwe vanhu mm -hmm. saka ndiri kuti hapana limit e, pane freedom yakakurisa panhau yekuti tibudise zvinhu zvitsva mm -hmm. zvisati zvamboonekwa mm -hmm. nyangwe zvetechnology zviripo Mm -hmm. Ehe.
All right. Now coming to you uh, Kaliu as the arts uh, director. Eh chimbotudzawo just basa ra arts director. Akaona da kutoziva kuti zviri kurevei because vangu zvachingotaura zvima director director. All right.
Eh mm -hmm. so arts director and mm -hmm as director basa rangu pacenter right eh, pa, pa art center exactly yes. kusanganisa vanhu mm -hmm. kurecruta maartists mm -hmm. kuvatsvaga mm -hmm. nekuvawanira zvekuita nekwavari kudiwa okay matype ma emaartists amuri kutaura nezvawo ndaa because art is a broad term allright inini im naturally an enthusiast yeart okay saka from musicians to dancers mm -hmm. from sculptors kusvika to painters mm -hmm. ndinonakirwa nazvo zvese so i honestly pick, pick out vanenge vari interested in, in, move, in the movement zvekuti tinenge tichifamba navo mm -hmm. and, and unovasanganisawo namr mugiya mm -hmm. tichiitawo mazano edu sani saas director nde ndiripowo ndichidii ndichicoordinata zvese izvozvo izvo all right now sema young people i understand that you also fall along uh, uh, uh along that, that category sema young people yes. uh, right now my young people ari pama one eh, nemaissues edrug eh, and substance abuse eh, vano vari kunzi mayouth nenga vamwe vanenge vane depression and other things like that eh, iwo saarts director eh, how are you contributing kusenda a message eh, kumayouth kuti ange achizoziva kuti maybe they can find something else to do uh, through their talents you know other than being engaged in zvakaita semadrugs and other things uriku how are you contributing in terms of that well zviri zvamanje manje mm -hmm. what we do is kutofambisa shoko rekuti we're active weare we are working with artists mm -hmm. of, di of all different types mm -hmm. tiri kuvalinkawo nevanhu vanokwanisa kunakirwawo nazvo mm -hmm. and everything like that so mhm. basically we are marketing artists mm -hmm. for now but mm -hmm. no there are actually artists ari panapa and we've got a network yatinenge tichipushawo zvinhu zvedu mhm. kuti ano maartist edu aya akapenga mm -hmm you mm -hmm. can look at their catalogs tinenge tine macatalogs avo mm -hmm. from sculptors to to vanopainter mm -hmm. and pane pange pane kuti maservices anenge achineedwa for something like paint, paintings kuzvikoro mm -hmm. you know they get to and weare connected to those people because tinotodzifambira always tinodzifambira kuti tisanganise maartist nemaclients awo mhm. right uh, back to you vamugiyo mhm. eh, pamabasa amakaita so far eh, recognition yamakawana makambowanawo here recognition from outside kunze kwenyika eh, papainting dzamuri kuita e, uye kana makambo whether makambosangana nadzo kana kuti hamuna mm -hmm muri mune vision wo here kana kuti mune tarisiro here yekuzoonawo zvishavane arts uh, center going global zvokuti yakutorecognizwawo even outside zimbabwe kunzi no kune vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka kuzvishavane ya ndingati kubva kuvamba kwatakaita rwendo urwu mhm. patakasvika nebasa iri pandinoti panga pakakura mhm. iconferensi yatakadaidzwa iyi ndakasarudzwa nemidlands province kuti ndinomiririra province kubulawayo kuzitf mhm. kwatanga takasangana nemaartist aibva munyika 30 dzemuafrica mm -hmm. e, ipapo apo ndakadzidza zvakawanda mm -hmm. e, ndikava nepisi yangu yakatengwa nenational art gallery mm -hmm. irimo nanhasi munational art gallery pisi iyoyo mm -hmm. saka ndiri kuti ichocho ndo chidanho chakakura chandakasvika neart iyi asi ndikaonazve kuti pane mukana wekuti isusu semaartist emuzimbabwe tine zvizhinji zvatinogona kudzidzawo kumaartist edzimwe nyika sezvakaita kuegypt mm -hmm. e, ministry yavo yearts and culture mm -hmm iministry iri resourced inotova kana nendege ne chaidzo mm. dzinotakura maworks amaartists eh, dzichienda nawo kumaexhibition anenge achiitika eh, kungava kupi zvako kune exhibition pano panyika eh, pasi rino vanoenda saka ndiri kuti kana vamwe vakazviita nesuwo tinokwanisa kusvikawo ipapo pakadaro through kudzidzisa vanhu vedu nekuonesa kana eh, vanhu vekwedu kuti tingazviita sei kuti tikure tichiremekedza zvipo zvatakapiwa namwari zvinova zvinoratidza izvo kuti tikazvitevera dambudziko reunemployment tinotoritapudza tiri semaartisti se saizvozvo allright okay and uh, ndotarisa world yatava now mm -hmm. e, iworld iri very threatening kumunhu ane talent mm -hmm. to such an extent yekuti kana tikasaita catch up mm -hmm. with the technology iri, iri kuuya now mm -hmm. tinogona kuzopedzera takuona kunge tava kutorerwa mabasa mm -hmm. e, muri kuemployawo here the new technology iri kuuya iyi kana kuti munomboonawo sokuti basa raartist riri threatened here nenew technology mm -hmm. e, yavapo kana kuti ati changoramba ichingonzi its a very um, fundamental thing nokuti ke zvino makompyuta ako asangodesigna chinhu kana kutodrowa chinhu mm -hmm. saka saartist tiri kuti basa ra, rako richiri safe here kana kuti imi already maakutoadvanza kana kuti uh, already youare catching up zvii zvamuri kuitawo in terms of the new technology nekuri kuinda world ya yeah, ndiri kuti takatarisa kunhau yeenvironment isu samaartist tiri kuzvidzidzisa kugadzira maproducts edu kubva ku kutsvina dzinenge dzakatoraswa munharaunda mm. ndofunga sezvamaona paya paya isu tino the, the, the, the commonest liter iri munharaunda iyoyo tikaitora tinoigadzira eh, some, togadzira nayo something chine value chinogona kutotengwa zvichida munhu iye anenge akarasa chinhu iyocho achiti hachina basa mm -hmm. tachibata bata isu taisa ruzivo gwedu anokwanisa kuchitenga agochidzorera mumba muya maakambochibudisa achichiisa kubhini mm -hmm. ndingati tine mm, tine zvigadzirwa zvakawanda zvatinogadzira eh, tichitora munharaunda its a way of kuchenesa nharaunda yedu tichigadzira mausable ma, ma products mausable products kubva mu inenge ichinzi itsvina zvakare tino mm, tinova nekumotivata maartist ma mhm. vari mundima especially vane manational talents eh, tinovazivisa nekuvarangaridza kuti zvimwe zvachona zvinhu zvavanenge vachinzwa nekuda zvinotouya kana nekuhope chaiko munhu akarara mhm. anoudzwa kuti iwe ita ichi e, obva aita chinhu chiya chobva chabuda cha inova ndiwo kumwe kunobva inspiration yedu ndiri kuti technology semanzwisiro andinoiita nayo inotoda kuti iyesu tisevenzese pfungwa dzedu tiwedzere pamusoro pezviripo kuti zvisati zvamboonekwa zvivepo mhm. hatimbofi takava threatened netechnology nekuti iart yevamwe vanhu yavanee vakaita vari kunyika dzavo mm-hmm. haifi yakambo vane ruzivo rwekukaruka yoziva kuti zimbani nderipi eh, pangangova ne, eh, neruzivo gwe the, the theoretical part asi isu tenge tichiziva yatinoti yatino isusu intangible heritage mm -hmm. eh, yenhaka yezvinhu zvedu zvisingabatiki zvinenge zvichitova muropa ravanhu mm -hmm. eh, sana gwenyambira vedu nananyanduri na kuti umuzive ndokunge na wanzwa netembo yake achiibudisa apo saka ndingati technology is not a threat at all to what we are uh, doing mm -hmm. mm.
right ndoita comeback kwauri uh, eh, kaliu uh, eh, collaboration yenyu kana kuti maybe you are you're learning uh, from uh, mr mugio who's the art center uh, yes. what is the relationship like yakamira sei uh, basa renyu rinonosangana rino sei kuti muzopedzisira because i believe kuti uh, hamuna kungotanga mese obvious mr mugio pamwe vakatanga elsewhere and then he identified kuti no i need this how do you guys work uh, pakushandidzana kwedu na mr mugio mm -hmm. well mr mugio he represents a father figure okay anotipa advice okay. yes and mr mugio he, he, he's more cultural than we are as our generation yevapfana vadiki mm -hmm. you know so we get to know

pane vanhu vakawanda vasinganyatsokunzwisisa art ndomboita comeback kwamuri vamugiwa i think mm. you are now an elderly in art mm -hmm. e, pamunenge muchigadzira art dzenyu paya paya e, munenge muchida kuti munhu anozotarisa art ange achifanira kufila chii zvii zvinhu zvinenge zvichifanira kutarisirwa paart nokuti unozonzwanzi kune imwe painting inokosta kana 1000 us dollars mm -hmm. but imimi pamwe muri kutengesayo cheapest painting i think ita 10 dollars or even lesser mm -hmm. mapainting andakaona ari even cheaper muri kumatengesa at very very low prices mm -hmm. which means kuti probably hamusi kuzviitira for just money mm -hmm. muri kuzviitira for the love of art mm -hmm. saka chimbotiudzai kuti art inofanira kunge ichitaura to our minds sei how is art supposed to be speaking to our minds to our hearts and how are we supposed to be taking art um, ndingati art muchidimbu chekutanga art ine, ine chekuita neidentity yedu kuti tinogona kuzvisiyanisa nevamwe vari muglobal village neart yedu e, dzingava nziyo dzedu mitambo yedu zvipfeko zvedu zvekudya zvedu eh, maartifacts edu um, ndiri kuti um, ati sezvairi inobata zvinhu zvakawanda eh, zveupenyu hwedu semucherechedzo tine mm, ma, atinoti maprops zvimwe zvinobatwa kana vanhu vachidhensa mhm. ndingangobata mm -hmm. chi, chimwe chete chandinoti gano kana kuti hunhwa eh, hungwa kana takaitarisa vamwe vanoti ah, kademo kane hafu munhu kakaita sehafu munhu but isu kana takakatarisa neruzivo gweart tinoti kademo ikako kachizova neshepe yehafu munhu kane zvakanoreva kakasiyana zvakasiyana nezvatiri kungoona chete hafu munhu iyoyo inenge ichimiririra eh, the purity of a woman kuti mukadzi wega wega ari normal mune rimwe ramazuva paupenyu hwake anotombosvika ikoko kumwedzi gwendo igoko uko saka zvinomiririgwa ne nemudziyo umwe chete wandataura kuti unogona kungobata vanhu vachidhensa e, vazhinji vanongouziva uri unenge uchibata vanhu vachidhensa asi isu tinozova nezvakawanda zvakavanzika zvatee tichiziva zvinomiririgwa neartifact ne iyoyo e, tozotarisa midziyo yakaita setsvimbo se chaiyo mhm. tsvimbo kana takaitarisa paculture yedu inomiririra utungamiriri hakuna munhu anobata tsvimbo ari mberi kwavamwe asiri mutungamiriri um, tikatarisa bvumo mucherechedzo webvumo isecurity kana kuchengeteka kwemhuri kunenge kuchirehwa ipapo e, inogona kunge mhuri ichichengetedzwa e, kuda nenzira yekushandigwa ichiwana pekugara ichiwanikwa e, mari ichiwanikwa zvakawanda zvekushandisa zvose izvozvo pane munhu anenge akatobata bvumo akamirira mhuri iyoyo anova ndiye anenge ari musoro wemusha murume nezvimwe zvakawanda zvatinogona kuona pamaartifacts edu zvinoti mikombe e, maturi katakatarisa kunhau yefood processing totarisa mm, ndingati um, zvakawanda kwazvo e, maartifacts edu iwawo echivanhu patinoaona ari e, isu hationi zvinongoonekwa namaziso chete mm -hmm. tinoona zvinoonekwa neziso retatu zvisingaonekwi namaziso maviri ane vazhinji kureva ndiyo nhaka yacho yandati intangible heritage inenge iri pamaart pa pazvigadzirwa izvozvozvo all right Uh, now because um, of our time eh, toda kuti tingoti gagaga as we uh, near towards the end i know that uh, muindustry yenyu iyoyi mm -hmm. uh, mune machallenges akawandisa and it, i wouldn't have done justice kana ndikasakupai mukana wekuti munge muchitionesa ill start with khalil as an arts director uh, and as a youth what are some of the challenges that you think you are facing in art well
semunhu asiri artist right mm -hmm. challenge yandinoona yandingafesa inini as a director mm -hmm. is commitment yemayouth mm -hmm. mayouth anotanga ane zvakawanda zvekuita but sometimes theyare just chasing wind mm -hmm. and not following the actual chi talent and thats the main challenge yandinoti ndinofesa so okay. saartistic director commitment vane zvaanogona izvozvo commitment vava vazhinji vacho havana vashoma shoma okay all right eh, i hope the youth will not come eh, guns blazing at you kuti tosvika zvakungataura here izvezvo zvichamari unonadziziva kuti totodetseka nezvi zvakati but anyway uh, because uh. but anyway no, I, i don't want to put words into the, in your mouth my youth hanzi you're yeah. not committed enough

ndaenda panzvimbo ndikaona nzvimbo eh, but chimwe chatondishamisa ndechekuti sei vanhu vasiri kuziva zvinhu zvakanaka kudai i saw the efforts that you are putting into the place eh, mm. and uh, I, like, i like the initiative tionesei kuti ndiapi zvimwe zvimhingamupini zvamunoona muri kusangana nazvo eh, mudepartment ramuri pamwe chete ne ne neside ramuri kufamba naro reart ya ndingati E, zvimhingamupinyi zvakati wandei asi mhinduro dzazvo tinenge tava nazvo kubudikidza netsvakurudzo dzatiri kuita ndingati chekutanga ndechekuti mayouth edu mm. kwete mayouth ega mm. e, vanhu vanoratidza kuva varasa tariro mm. maererano nekusacherechedzwa zvakakwana kwematalents avo e, ndingati zvimwe vari kutozvitora kubva kuvakuru vari mberi kwavo vavakaona vari into arts asi vakashayiwa kana kubatsigwa kwavakaitiwa vakaramba vari vanhu e, vekuti upenyu hwavo eh, vanenge vozadzisa shoko rotaugwa nevanhu vachiti zvemaarts ndezvechirombe ichokwadi ndakaona kuti ichokwadi kana artist e, asina ku, kubatsirwa kana asina kusumuka kubva e, paanenge ari anenge achitori rombe kana kuti maartist kana vasina association vasina kubatana e, vakaita umwe umwe e, vanenge vachirarama samarombe asi vakabatana vakava nenzu rimwe chete e, pane zvinhu zvikuru zvakarongeka zvinobuda ipapo saka challenge ndeyekuti maartist abatane ave nemuono umwe chete vataure nenzu rimwe chete kozouya society yedu um, vanhu vanoda chinhu chavanenge vaita nguva refu vachichiona kana kuti vachichinzwa saka nenyaya yekuti nzira dzatiri kufamba isu vamwe inzira dzisina vazhinji vakafamba nadzo the less traveled road eh, takakomberedzwa nevanhu vanenge vane mibvunzo yakawanda kuti ko zvino rwendo zvarwatanga ruchagumira papi e, vamwe vanozoona e, yave michero vashoma vane zvipo zvekutenda chakata vachiri kuona ma, maruva acho saka vakawanda vanenge vachingodhauta vachiti zvinoita here saka society yedu yakazara nevanhu vaningati kuchirungu vari in hibernation vanhu vakanga vaine shungu nezvipo zvavo vakashayiwa ku, kuti zvibatsigwe vakangogara zvavo eh, vari, vari musociety ndo vamwe vanei vachipedza mayouth power vachitivo ah izvi zvamuri kuita takambozviedza izvi zvikashaya basa tarisai isu zvatiri isu eh, saka takakombewa nevanhu vasina vasina tariro vari kudhauta vakawanda zvikuru eh, kozouya pacenter pedu ma, pane vanhu vakawanda vari kuuya vanenge vachida kuti tishande navo sezvo tava nenguva tichiparidza shoko iri saka tinozova nedambudziko reinfrastructure re zvivakwa zvedu hazvizokwani vanhu vatogona kuva navo munongoziva zvinoita kunze pamwe kunonaya kana kuti kunotonhora zvakanyanya hatisati tava nemafacilities edu anotikwanira kuti chero tikava nezvatinoda kuita tigone kuita takasununguka vanhu vakachengetedzekawo asi mm, e, muchidimbu ndiri kuti e, tine kwatiri kuenda nekuti takadotanga saka sezvo takatanga e, ndinotenda hangu kuti mamwe amatambudziko aya tichakunda nekufamba kwenguva nekuti vanhu vari kuuya vachijoinawo rwendo rwedu zvakanaka neuwandu hwavo e, sekutaura kunoita mutungamiri wenyika ini ndinozviona ndakazviona kudhara kuti zvakakosha kuti tive nevocational ne training center yeduwo muno muzvishavani inenge ichidzidzisa zvine chekuita namaarts arts and culture because paarts and culture pakakoshera kuti ndo pane identity yedu isu savanhu patinotanga kuonawo kuti isu tisu tiri pachedu tiri kuita zvinhu zvedu pachedu zvatinogona kumiriravo nyange takasangana nevanobvawo kunyika dzavo dzakasiyana siyana e, as a, a, a, a arts and culture hub aiwa ndiri kuona zvangu kuti tikangowana kuti tive nemafacilities edu anotisimudzirawo pakaita sekuti senzvimbo inouya vanhu patsika dzedu kunoi vukama igasva kunozadziswa nekudya chinhu chekutanga chatei tichida tava nemafacilities e, ave anoincluda kitchen yedu inenge ichiofa matraditional fudzo edu isu tiri kuti zvedu hazvisiri zvetheory techida zvinhu zvinonyatsobatika chaiko chaiko saka kuti tive nezvinobatika e, hunge towanawo mainfrastructures eh, ma, ma, ma, ma um, nezvachona maartifacts ma atingaunganidza from all the corners of our country kuti mumwe neumwe paanosvika panzvimbo yedu agone kuzviidentifya zvichida nechekudla chemunzvimbo yekwavo kana kuti nechipfeko kana nenziyo kana mitambo saka e, tikava naizvozvo infrastructure inoincludawo stage yekuti vanotamba nevanoacta vanee vachiactira ipapo vanodla chikafu vachidlawo ipapo mhm. Right.
Oh, thank you very much, uh, uh, uh Vamugio. Um, because of our time, uh, I think uh, we have got to uh, come to an end. And I'm happy that you expressed uh, my challenges, eh, uh, no matter uh, of what you may be facing. eh, but ndinofunga eh, vakuru vechikoro vangangodawo kuziva eh, because midland state university itoriwo nechi nearts department mm. tinotarisira here macollaborations eh, between zvishava nearts center eh, nemidland eh, state university eh, munyaya dzeart eh, tine zvatiri kungangofunga here kana kuti mungangova nezvamamagara muri kuto kuita already nedepartment ah, tiri kutoita zvinhu zvakati wande ndofunga kubva kuuya kwakaita msu muno muzvishavani mm -hmm. ndiwo atingati vakatanga kutisumudzira takanzwa kudzigwa kwakakura mm -hmm. nekuuya kwakaita msu mm -hmm. tinoshandidzana zvakanaka nevadzidzisi mm -hmm. nevana vepamsu mm -hmm. e, zvinova zvinotipa chivimbo chekuti tinotobudirira tichienda mberi pamwe chete neradio station nemsu eh, ndingati ivava vanhu ava vakauya kuzoita kuti zvedu zviite tinoshandidzana zvinofadza kwazvo zvinova ndo pane tariro yedu yekuti tinotobuda chete nekuti mwari vakaita kuti vaunze vanhu vakafanira panguva yakafanira panzvimbo yakafanira

handina zvakawanda zvekutaura Alright, and uh, VaMugio, any uh, words that you like to share nevatereri uh, nevamwe vese vari muart industry uh, tichipedzisa chirongwa chedu? Eh, ndingangotaura kuti eh, zvinhu zvese zvinotangira pakuti munhu uve unoziva kuti ndiwe ani. Mm -hmm. Kana ukaziva kuti ndiwe ani, wobva wanzwisisa eh, chipo chaunacho muupenyu. Zvinosiririsa kuti munhu ararame asingazivi chipo chake. e, zvakare ndichitaura kuvabereki ndiri kuti e, tinozviziva kuti tinogona kubhadharira vana mari nekuvaitira zvose zvatinoda kuti vaite kuzvikoro asi zvakakosha kuti tiva e, tivasumudzire pazvinhu zvavaka pazvipo zvavakapiwa namwari zvavakazvarwa vakafumbatira tovapromota kuti zvinhu iyozvo zvibude than kuti isu namai togara pasi toti isu wedu mwana toda kuti aite doctor pamwe iye mutambi webhora saka uchararama upenyu hwekufadza vabereki vake haachararami upenyu hwekufadza mwari vakamupa chipo saka ndiri kungoti eh, zvakakosha manje kuti titeerere kuti zvikuru sei eh, izvi nechekuita nezvipo tika munhu ngaateerere hope dzake kuti iye anorota achimboshanda chii kubva ari mudiki anorota achiita chii chinhu ichocho chaanorota achiita ichocho icho ndochinhu chakakosha kuti ararame ari machiri nokuti pangava panei pasina mari asi nenyaya yekuti zviri muropa rake anokwanisa kuramba achingodzidza achingoita achikura nekuti ndinotenda ini kuti practice makes perfect munhu akatora nguva refu achingoita chinhu chimwe chete anopedzisira ava nyanzvi yacho nyange atanga asingagoni ndizvozvo chaizvo vamugiyo ndoda kukutendai nokuya kwamaita uh, pano pams radio pamwe chete nakaliu uh, ladies and gentlemen uh, uh, uh, these two